Éiert mer da lo gläich mat eiser éischter Diskussiounsronn hei ufänken, kucke mer awer lo mol nach e klenge Video. An zwar hate mer Buergermeeschteschen a Buergermeeschtere gefrot, wat dann esou de gréisste Challenge wier, fir si war, virun allem bei dëser Gesondheetskris. Komm mir kucke mol do eran.
E ganz wichtegen Outil, dee mer vun Ufank un haten, vum éischten Dag un, dat war d'Propos vum Syvicol, fir ee WhatsApp-Grupp vun de Buergermeeschteschen a Buergermeeschteren anzesetzen. Dat huet vum éischten Dag genial fonctionnéiert. Mir konnten äis austauschen. Wann een onsécher war, hat ee seng Fro, de Syvicol huet reagéiert, déi eenzel Gemengen, Mammen a Pappe reagéiert, an dat ass elo nach gutt. An ech géif mer och wënschen, datt mer deen Tool iergendwou och iwwert d'Kris géife retten, well dat wierklech eng ganz, ganz clever Geschicht war. Meng ganz Angscht déi ganz Zäit war effektiv, well mer eng kleng Gemeng sinn an haaptsächlech sono wéi de Bureau de la Population nëmme mat enger Persoun besat hunn, datt déi op kee Fall däerft krank gi, well wann déi krank gi wär, dann hätt ech missen do intervenéieren an do muss ech soen, do wär ech ganz schlecht dru gewiescht. Dat war eng Angscht, déi ech eigentlech déi ganz Zäit hat an ech frou awer sinn, datt eigentlech kee vun eise Mataarbechter krank gi sinn. Nodeem datt mer dann d'Situatioun ganz erfaasst haten, hu mer emol derfir gesuergt, fir d'Leit ze informéieren, datt mer e Service op d'Bee gestallt hätten, hunn, fir hinnen ze hëllefen. fir zum Beispill besonnesch déi Vulnerabel, dass mer deene gesot hunn, dass se sech kënnten un d'Gemeng adresséiere fir vun eisem Dingscht, wéi zum Beispill an d'Apdikt goen, fir de Repas sur route ze liwweren, ze offréieren an och fir an d'Epicerie ze goen, fir d'Haushaltsmëttelen, d'Haushaltsartikele verschaft ze kréien. An dat huet och ganz gutt fonctionnéiert. D'Leit hunn dovunner profitéiert a si waren och ganz dankbar duerfir, fir datt mir dat gebat haten. Ech denken, déi heite Kris, wou de Gros vun de Lëtzebuerger jo nach guer keng Experienz domatter haten, hu mer esouwäit genotzt, fir eis dann och elo mat Outill'en ze preparéieren, fir an der Zukunft, wann nach eng Kéier esou eppes sollt virkommen, dodropper preparéiert ze sinn. Ech menge mir sinn awer relativ gutt duerch dës Kris komm gewiescht, vue datt een Echange wor zwëschent Buergermeeschteren. Dat, mengen ech, huet derzou gefouert, datt d'Problemer an de Gemenge mat de Bierger, datt déi relativ kleng woren. D'Leit hu sech dru gehal. D'Leit hunn effektiv dat, wat decidéiert ginn ass, hu se akzeptéiert, och wann et net einfach wor. Mee op jidde Fall deen Echange ënnert Buergermeeschteren, dee wor extrem wichteg, fir dat Ganzt och kënne schnellstméiglech ëmzesetzen. Wann Der mech elo frot, Ass eng Gemeng elo besser dorop preparéiert opgrond vun deenen Erfahrungen, déi e gemaach huet, esou ass dat schwéier ze soen, well all Situatioun respektiv all Kris e bësschen eng aner Komponent mat sech bréngt. Mä ech menge mir hunn Erfahrungen aus dëser Kris geléiert, sécherlech, dass schnell reagéiert ginn, och opgrond, wéi gesot, vun deem Echange ënnert Buergermeeschteren, wat muer oder iwwermuer awer ass. A schwéier soen, an duerfir muss ee sech ëmmer der Situatioun stellen.
Dat ass emol ganz sécher. Duerfir, komm, ech fänke mengen Ech einfach emol mat der éischter Fro un d'Madame Ministesch. Wat ass da geplangt fir eventuell zukünfteg Krisen aus der Vue vum Intérieur? Wéi kéint een d'Gemenge vläicht nach méi ënnerstëtzen, nach besser ënnerstëtzen?
Ech gräifen déi Remark op, déi elo grad den Député Maire Lies gemaach huet, wou gesot huet, all Kris ass anescht. Mee virun allem, an dat hu mir elo gesinn, an der Kris ass et wichteg, dass ee gutt preparéiert ass an dass een och koordinéiert zesumme schafft, also dass een eben eng gutt Koordinatioun zwëschen deene vereenzelten implizéierten Acteuren huet. D'Geforen an hir Impakter, déi ginn ëmmer méi komplex an do brauche mer eben adequat an och séier systematesch Äntwerten dorobber. Ech hunn an där Funktioun elo, hunn ech och déi interdisziplinär Plattform zur Reduktioun vun de Krisenkatastrophen aberuff, déi et eben de staatlechen Autoritéiten, de Gemengen, awer och der Recherche, Zivilgesellschaft, eben duerch déi Plattform e Forum bitt, wou een ebe kann iwwert, also wou ee soll iwwert d'Katastrophen, d'Risiken an och hiren Impakt diskutéieren a virun allem en Austausch doriwwer hunn. Ech mengen, dat ass en Thema, wou mer eis onbedéngt sollen ophuelen a wou mir och elo ebe gemierkt hunn, wéi wichteg et ass, eis dorobber nach kënnen ze preparéieren. D'Zil dovunner ass e resiliente Lëtzebuerg ze schafen, dat heescht e resiliente Stat, resilient Gemengen, awer och resilient Ekonomie, Gesellschaft. Dat heescht, dass ee sech eben drop preparéiert, eben virbereet an och an der Preventioun schafft, dat alles eben zum Schutz vun eise Matbiergerinnen a Matbierger, fir déi eben kënnen ze garantéieren. Preparatioun hunn ech elo e puermol gesot, dat ass och e weider, also d'Stéchwuert fir e weidert Instrument, dat nach der Politik zur Verfügung steet, fir zesumme mam CGDIS och eng flächendeckend Noutfallversuergung hei am Land ze garantéieren. Ech schwätzen hei ganz geziilt de PNOSS un. De PNOSS ass den nationale Plang vun der Organisatioun vun de Secoursen. Och esou wéi et am Regierungsaccord virgesinn ass, solle mer déi elo gläich lancéieren. De PNOS ass an deem Sënn wichteg, och ganz besonnesch fir d'Gemengen, well et eben eng Analys ass, wou verschidde Risikoe bestinn, wéi mer ebe kënnen d'Äntwerten drop ginn, an och déi Plazen identifizéiert, wou vläicht nach Nohuelbedarf ass. Dat heescht, de D'Pnoz ass an deem Sënn eisen gemeinsame Kompass fir domadder ze garantéieren, dass mer an allen Ecker vum Land, an alle Regiounen eben eng adequat, séier Noutfallversuergung kënne garantéieren, dass mer eben och dorunner schaffen, fir déi zivil Sécherheet vun eise Leit esou kënnen ze stäerken. An ech hu wëlles hei am. Hierscht, also op alle Fall nach dëst Joer, mat deem Plang, wa mer dee elo fäerdeg maachen, eeben mat deem Plang bei d'Gemengen an d'Regiounen ze goen a fir och dann eebe kënnen mat de Gemengen zesummen dorunner ze diskutéieren. Et ass wichteg, dass mer eis eeben déi Instrumenter ginn, virun allem emol op deem Volet kënnen dann an Zukunft nach aneschters an adequat kënnen preparéieren.
Dann hu mer virdrun och héieren, d'Kommunikatioun tëscht de Gemengen ass enorm, ass enorm wichteg gewiescht an dëser Kris. Här Eicher, als President vum Syvicol, Dir hat Iech do ëm en WhatsApp-Grupp gekëmmert, hat mer virdrun och am Video héieren. Dat ass relativ gutt ukomm. Kënnt Dir eis dat eng Kéier aus Ärer Vue vläicht erzielen, wéi dat zustan komm ass?
Jo, dat war ganz einfach. Mir ware virun enger Situatioun, wou mer total onpreparéiert waren, keng Erfahrung. A wat mécht een dann? Et lauschert ee mol als alleréischt, wat maachen d'Noperen dann? Ech mengen, dat ass eng normal Reaktioun, déi mer haten. A mir hu geduecht, da maache mer dat ebe mat deene Moyenen, déi äis zur Verfügung stinn. Whatsapp ass näischt Deieres, dat ass relativ schnell opzebauen. Mir hunn De ganze Weekend, Samschdes a Sonndes, Telefonsnummeren zesumme gesicht vun de Buergermeeschteren, déi mer net haten, fir relativ schnell, ech mengen et waren der zwee oder dräi, déi gefeelt haten, fir dat mer de Kontakt sollten hikréien. Ech muss awer soen, eng Woch virdrun hate mer awer och schonn eng Entrevue gehat mat der Inspection sanitaire, An dat, wat mer do héieren, huet äis extrem opgewullt. Mir hunn direkt eng Reunioun dono gefrot. Sonndes war dat, nomëttes esouguer, wou d'Madamm Bofferding derbäi war, awer och d'Gesondheetsministesch an och all déi Instanzen, déi sech elo an Zukunft och ëm d'Covid bekëmmert hunn, fir einfach d'Analys mol ze maachen, esouwäit se iwwerhaapt do méiglech war a souwäit mir och konnte reagéieren, A wat flott war, dat war dat mer ganz schnell dunn, wéi mer de WhatsApp stoen haten, ech mengen, mir haten iwwer 200 Interventiounen bannent 24 Stonnen, an ech mengen, do uewe sëtzt de Kolleg vun Dikrich, de Claude Haagen, wéi mer driwwer geschwat haten, Wat maache mer elo? Maache mer d'Spillplazen zou oder net? Do ass vun him bannent e puer Minutte schonn e Reglement kommen, So a sou geet et. Dat heescht, mir hunn am Fong schonn agéiert, éier d'Regierung d'Chance kritt hat, fir eppes ze maachen, dass, mee dat war einfach esou eng Course géint de Covid, well mer einfach schnell musste sinn. Am Moment gëtt jo och vill vu Resilienz geschwat, resiliente Betriber, resiliente Bierger, Biergerinnen. Wéi steet et ëm resilient Gemengen? Dat ass jo am Moment och eng Debatt. Ass dat och en Thema? Ech halen dat emol einfach hei esou an de Raum. Här Biancalana, bestëmmt.
Jo, ech mengen, dass fir d'Fro, wéi kann een d'Kris, déi mer erlieft hunn an erliewen, als Chance notzen, fir eis als Gemeng esou opzestellen. An der Resilienz gesinn ech och de Rapport, deen een huet als Gemeng vis-à-vis vu senge Bierger an och vis-à-vis an där Resilienz och vis-à-vis vun der Politik, déi een all Dag um Genengeniveau mécht. An och déi Resilienz awer och an der Deklinatioun, wat leeft um nationale Plang, Déi Resilienz, déi do ass, awer och am Kader vun der Kris, déi natierlech och en Impakt huet um Niveau vum Gemengesektor, grad well mer hei zu Lëtzebuerg jo, wa mer iwwer Resilienz schwätzen, déi Chance hunn, dass mer just zwee Niveauen hunn, dass deen nationalen an dee lokalen, solle wierklech déi Chance notzen an déi zwou Richtung un d'Resilienz unzedenken, ass natierlech e ganz neie Prozess am Gemengesecteur, well een awer och weess, datt et am Ausland awer, mengen ech, Prozesser vu Resilienz ginn, esou méi vum Gemengesecteur, déi eis awer do schonn d'Nues méi wäit, d'Nues vir hunn. Et ass hei zu Lëtzebuerg nach eppes ganz Rezentes, mee ech mengen, d'Kris kann een wierklech notze fir dat méi konsequent auszebauen a senger Politik um lokale Plang.
Ass dat esou, Här Hengel? Wéi gesitt Dir dat zum Beispill?
Jo, ech mengen, dass mir mussen elo déi Léieren aus der Kris zéien. Dat, wat daraus gesot, wat bis elo gesot ginn ass, kann ech alles nëmmen ënnersträichen. An ech mengen, fir eis nach besser opzestellen, musse mer einfach elo, an dat si mer jo grad amgaange mat maachen, kucken, Wéi enge Schrauwe kënnen mer nach dréien, fir datt mer nach, nach besser ginn? Ech mengen, do sinn, dee WhatsApp-Grupp, wéi gesot, dat war eppes Formidabeles. Vläicht muss een do kucken, wéi kréie mer do de Ministère och nach an e WhatsApp-Grupp eran, respektiv wann ech kucken, wat, wat eis zum Beispill heiansdo gehollef hätt, fir eis besser opzestellen als, soe mer, kleng Gemeng, wou net esou vill Mataarbechter huet, wann een zum Beispill heiansdo net Informatiounen, wou elo wichteg waren, wou et drëm gaangen ass, Masken ze verdeelen, wa mer déi vläicht, soe mer emol, zwou Stonne virdru gehat hätten an net aus enger Ried vum Premier oder vun der Gesondheetsministesch kritt hätten, mee wa mer se e bësse virdru gehat hätten, well déi Minutt, an där d'Ried gehale gëtt, rabbelt scho beim Buergermeeschter oder bei iergendengem aus dem Schäfferot den Telefon. Dat heescht, wann esou eng kleng Virlafzäit, dat giff nach eng Kéier hëllefen, fir eis erëm nach besser opzestellen. Herno komme mer do nach e bësse méi esouguer op de Volet Kommunikatioun ze schwätzen, esouwuel Kommunikatioun mat de Bierger wéi och Kommunikatioun Gemeng, Syvicol, Ministère. Eng aner Saach, wou mer och am Video elo héieren haten, ass d'Angscht, wa Personal ausfält, zemools a klenge Gemengen. Ech froe mech, wéi war dat bei Iech elo zum Beispill? Ass dat eng. Eng Angscht, déi een huet an esou enger Kris? Jo, kloer. Also ech mengen, mir hunn an der Administratioun eng knapp Dose Leit schaffen. Wann een dann nach vläicht den een oder den aneren huet, wou vulnerabel ass an ee weess, datt ee mat esou engem klenge Staff, datt quasi alles Front Office ass, do ass kee wou een elo ka soen, elo schafft Hallschecht Télétravail, well et brauch een awer d'Leit iergendwéi, dann ass schonn de Risiko, wann der giff, wann ee giff krank ginn, datt dann de ganze Service géif brooch leien. Dat ass, dat ass ganz evident. D'Madame Bay-Roller huet sech och gemellt zu deem Thema nach. Ech wollt awer och nach eppes zu deem virdru soen, e bëssen d'Organisatioun, wéi dat an den, an den Autonomie communale, wëll ech och soen, och a Krisenzäiten. Ech soen, et ass ee flott, datt een, an datt ee Richtlinnen huet. Ech mengen, ech war och frou, datt, datt een eng gewëssen App hat. Mee ech soen awer och, D'Richtlinien hu mer jo kritt an et muss een dann och handelen. Ech sinn net ëmmer op d'Appe kucke gaangen, well et ass een och dronke ginn. Mat 102 Gemengen, deen ee seet dat, deen anere seet dat, Autonomie communale, do muss du och u sech däi Courage dann zesummenhuelen an da soen, hei lauschter, elo gëtt dat esou gemaach, wéi et awer leider an de Gemengen ëmmer ass, Wou ech dann ëmmer e bësse vläicht e Problem hunn, dat ass dann ëmmer d'Gesetzgebung, well ee sech dann awer ëmmer nach muss seng Handlungen dann ofsécheren. Spillplazen zou oder net zou? Mir haten se direkt zou, ier ieren, ier dat och decidéiert gi war. An ech soen einfach, dat ass einfach de Courage oder einfach den Déng. Ech mengen, du hues jo awer eng gewësse Verantwortung hues du awer vis-à-vis vun denge Matbierger, du hues dat vis-à-vis vun denger Gemeng ze droen an. Déi ass dann och geholl ginn. Kleng Gemengen, wat d'Personal ubelaangt, jo, stëmmt honnertprozenteg. An do gesäit ee jo och, an dat sinn déi Léieren, déi positiv Saachen, déi een elo dorauser zitt, Der schwätzt Teletravail, mee och Teletravail muss organiséiert sinn. Der kënnt net soen, Elo maache mir e Mois Teletravail, mir hunn d'Outill'en net. Ech mengen, eis Software oder eis Hardware Dat muss och alles klappen. An ech mengen, dat sinn alles déi Léieren, wou eng mëttel Gemeng, wou dat einfach elo muss ophuelen an dorunner schaffen an dat och ausschaffen. Mär haten och direkt hate mär vulnerabel Leit. Vun eisen eelef Mataarbechter, wat elo d'Administratioun ubelaangt, hate mär dorénavant hate mär der fënnef, déi u sech ënnert, vulnerabel Leit gefalen. Jo, an dann heescht et natierlech, jo, da muss de awer kucken, dass däi, däi Betrib, ech gesinn dat ëmmer als Betrib, muss dat awer och lafen. An dee Moment muss de deng, deng Leit esou asetzen oder och vläicht aner Zäiten, dass de Schicht, also wéi esou e Schichtesystem opbaus, well de Betrib muss jo awer weidergoen. muss weiderlafen. An duerfir soen ech, ob dat elo gesetzlech richtig war oder ob mär och do richtig geschafft hunn, wéi dat soll um Desenge sinn, dat wëll ech hei elo net soen, mee dat huet awer geklappt an Du muss och d'Leit um Terrain hunn, déi dat och matmaachen. Elo ginn et do vill Differenzen tëscht groussen a klenge Gemengen. Ech froen emol d'Wuert eng Kéier op Déifferdeng, Madamm Brassel-Rausch. Wéi huet dat bei Iech ausgesinn zu Déifferdeng, wat jo dann awer méi eng grouss Gemeng ass?
Majo, ech kann am Fong just der Madamm Béy zoustëmmen. Dat heescht, mir waren zäitlech, also d'Preparatioun war keng do, fir keen. Also dat Eenzegt, wat mer haten, dat war d'Informatiounen aus den Noriichte vun den anere Länner. An d'Wouste, et huet ee sou gemierkt, d'Leit ginn akafen, et ass eng grouss Onsécherheet ënnert de Leit an wat geschitt elo awer, dass dat donneschdes mëttes, huet jo do den Här Bettel mat der Madame Lenert, hu si jo d'Consigne gi fir de Confinement an dat war donneschdes mëttes a freides moies hate mär Schäfferot. Dat war elo, wann ee wëll oder net, esou ënner guillemets eng Chance. Dat heescht, a mir hunn, genau wéi d'Madame Bey elo gesot huet, ëm wat geet et, et geet drëm ze schützen, et geet drëm Leit ze schützen, do ass iergend eppes, et weess nach kee richteg wat et ass a wéi et geet. A mir hu genau d'nämmlecht gemaach. Mir haten also um hallwer eelef freides moies stung eise Plang, d'Spillplazen zou, d'Servicer opgedeelt. Mir hunn iwwer 700 Leit, dat heescht, dat sinn natierlech Virdeeler da vun de grousse Gemengen. Ech hat déi Suerg elo net, datt mäer Leit giffe wegfalen elo vun der Vulnerabilitéit, awer am Wësse, mir schwätze jo elo no hannen, also d'Geschicht ass jo ëmmer de Bléck zeréck, gell? Also dee Moment, wéi dat alles komm ass, wousst jo kee Mënsch, wou et giff higoen. Dat heescht, mir hunn am Fong do d'Consigne vum Här Bettel ganz, ganz kloer ugewannt. An an deem Sënn sinn d'Servicer, denken ech, extrem wichteg, well een do Leit huet, Ech hoffen, mee mir haten et dofir, mee ech wënschen deenen anere Gemengen et och, op déi ee sech ka verloossen, déi profunnt Wëssen hunn, déi hëllefen. An dat ass eppes, wat mech am Fong immens geréiert huet, wéi ee bemol gemierkt huet, well et gëtt jo ëmmer ze knoutere, gell, also an all Service gëtt jo iwwerall ze knouteren, hei ass net gutt an do ass net gutt an hei kinnt ee man an do kinnt ee man, a wéi ee bemol gemierkt huet, et geet eescht, wéi d'Leit engem do am Réck stungen fir ze stäipen an ze hëllefen an ze kucken, wéi gi mer lo virun. An dat war jo esou eng Navigation à vue, dat heescht, Dir hutt owes, sidd Der heem gaangen, Dir wousst awer net, wat deen Dag moies drop giff kommen oder welcher eng Entscheedung Der do misst huelen. An do wëll ech einfach nach eng Kéier wierklech d'Kompetenz vun deene verschiddenen, vu ville Leit an deene villen Servicen dierfe mer net vergiessen, mengen ech. Mir stinn zwar do als Politiker, mee si hunn awer gemaach, dass mir mat gutt do stinn. Villmools Merci. Mä da freet ee sech jo och, Wat sinn déi Léieren, déi een da elo aus dëser Kris ka mat eraushuele fir eventuell aner Krisen, och par rapport zu engem Kontinuitéitsplang, deen ee jo opstellt fir esou eng Kris, fir déi essentiell Servicer ze definéieren an de Fonctionnement vun enger Gemeng ze garantéieren? Giff d'Fro vläit einfach op Esch mol ginn bei den Här Mischo. Wéi gesitt Dir dat? Wat sinn do déi Saachen wou Dir sot, ah jo, heiraus hu mer hu mer dat do geléiert an dat do wäerte mer an Zukunft sécher mathuelen? Also ech muss dem Madamm Brassel-Rausch honnert Prozent Recht ginn. Eis, mär sinn zwar Politiker, mär sinn déi déi à la fin du compte mussen d'Décisiounen huelen. Mir sinn och als Buergemeeschten alleguerte fir d'Sécherheet an eise Gemengen zoustänneg, mee ouni eis Beamten, awer net nëmme Beamten, mä och alleguerten déi Salariéen oder Aarbechter, déi op de Gemenge geschafft hunn, ob dat zu Esch war, zu Déifferdeng oder egal wa fir enger Gemeng, déi hunn awer zum allergréissten Deel enormen Asaz gewisen, een enormen Engagement. An mir hunn och am Schäfferot zu Esch gemierkt gehat, dass verschidde Leit esouguer iwwert sech erausgewuess sinn, wou ee gesot huet, ok, deen huet esou vill Initiativ och, deen och scho weider denkt a seet, hei, wat geschitt, wann elo dat an dat antrëfft. An dat sinn natierlech flott, flott Momenter, wou een dann och Iddie kritt fir Nokrichszäiten, wou een seet, hei, mir kënnen eventuell nach besser funktionéieren, mä dat eent kënne mir vläicht ewechloossen als Aarbecht an dat anert sech vill méi dorop axéieren. Och e Teletravail ass jo een Deel dovun, wou bei eis zu Esch ganz, ganz gutt funktionéiert huet. Mir haten eng ronn 100 PCen, déi mer eise Leit zur Verfügung gestallt hunn an déi och domatter extrem gutt, Aarbecht geleescht hunn, vun doheem aus. An do huet een och gemierkt, dass et, dass dat eventuell en Outil ass, dass net Weisheits letzter Schluss fir alles elo op den Teletravail ze drécken, mee et ass awer eng, eng Méiglechkeet och eventuell an, an aneren Zäite fir den Teletravail ulafen ze loossen, op eng, natierlech mat gewëssene, jo, Virgaben, dass dat awer ganz flott kann, kann fonctionnéieren an eeben net nëmmen a Krisenzäiten. Dat op alle Fall. Här Lagoda, kuerz Fro zu Biekerech, wéi de Kontinuitéitsplang opstellen. Wat war dann do den Challenge fir ze soen, voilà, mir musse lo hei de Fonctionnement garantéieren? Dat war natierlech och fir eis eng ganz nei Situatioun, iwwerhaapt am Fong emol esou e Plang opstellen. Dat hu mer virdrun nach net gehat. Bon, et muss ee soen, mir sinn natierlech eng kleng Gemeng, mir hunn 2.700 Awunner. Dat heescht, mir hunn am Fong gekuckt, fir am Fong déi Responsabele vun eise verschiddene Servicer beieneen ze bréngen. Dat hu mer direkt Méindes moies gemaach mat eisem Schäfferot. An do hu mer einfach gekuckt, okay, wou si mer drunner, wat musse mer maachen, fir eeben d'Gesondheet vun eise Bierger kënnen ze schützen. Dat heescht, mir hunn am Fong gekuckt, fir wierklech pragmatesch Léisungen ze sichen, net vill Zäit ze verléieren, einfach kucken, schnell ze kommunizéieren, well dat war am Fong dat, wou mer gemierkt hunn, datt de Bierger och dobausse gefuerdert huet, dat heescht relativ schnell Léisungen Consignen ze hunn, wéi soll en sech dobausse verhalen. An dat ass am Fong dat, wat mer dunn probéiert hunn an där Reunioun dann ebe festzehalen. A wéi gesot, ech mengen, dat war an all Gemeng net aneschters, där Reunioune sinn der nach ganz vill hannendrunner koum, fir permanent eben z'adaptéieren, well den, jo, et ass jo ëmmer all Dag eng nei Situatioun gewiescht, sinn nei Circulairë koum, déi natierlech hu missen duerchgelies ginn an da mir och dee Moment reagéieren. Also. Et war, et war effektiv um Ufank ganz vill och vun eise Beamte gefrot ginn, mee awer och vun eis Gemengepolitiker.